Selamat malam begulai enggau aku baru nyadi baka malam tu aku nadai nusi enzra ke kitai nadai nusi cerita antu tang baka sekali tu aku bisi berandau enggau madik aku iya bisi nusi ke kitai cerita aaa nyadi am kitai sama ninga ke nama cerita iya. Ke baik iya diring ke dibai iya ditusi iya ke kitai. Nemu meh udah da cerita tu ake ku tu suba madah ke diam madah aku suba nusi ku main sipat crow ba eh. Tau main sipat crow nya meh. Mula iya, empat kusung urang nya sepia. Deh empat kusung. Peda ti iya tu tadi ulih aki nya ma ulih ngena chemata deh. Ngelaban Cina ida meh nya. Deh ida ngelaban Cina meh nya. Peda ti. Tan lipat nya bua. Lima belah minit atas dia bua. Keleh ngelipat. Meka dua tanah ba ke. Ke ba aja. Padu sida main unda bala ungkap jamah den. Padu sida main suba nungau main sipak main bua sida udah main bua. Bukan nyen empai empai masuk sida. Ba ke tusi tu ni ko nya udah nampung ake kompo deh.

Ngah kompo to bawa mat to nya alai ake ku nya tadi daliah nya cerita nya alai. Hmm. To ngepon ngah kompo umpo to. Ku nyuluh ba mat ke pam, pamak kelia ah, mayuh nal ah, bisi pamak nemu jak, jako. Bisi ke nama aya kami nya nama pamak nya nama empasan ku ha. Pama empasan. Nya nama nya. Asan ku ha nganou nya. Hmm. Pasak ngaku

Amat aku meda entu. Enda enda ganya nentu gula enda. Ba batu perejuk kami nya. Nya antu nya sigi ama entu. Ganya. Kami mula deh meda ci antu nya deh jang. Bukan aku atai rili meda iya duduk tu dia melakang ke aku mua kulu. Mansah aku ke ku meh. Mensia antu nya ma ga antu nemu balik nyadi mensia mun balik nyadi antu. Ka tegah aku tauh ke mimit ke nyi. Lalu mati dulu dua iya dia. Bahai dulu. Ngemejam ke nyi mata. Nadai agi aku meda iya. Ba antu nya aku pulai ke rumah dia nya nenggat jalai ku tu tadi ngena senapan perintah Steven Lucky. Bisi nama sungai nama setunang nanga sungai dia nama. Nama ke datai burung dulu dia nudah ke datai dia. Ka bira kata bira apa ka udah temu bira patah ku nya ka ngilo. Patah tenau usa ada ching ku iya angkat nuju nemua da kachit ngai nepang kachit ngai kachit ka ada peda ati da kempa baka empera da tutu ba udah da. Nah. Dur. Kalu ke nih ji. Iya kati.
Jalai bahu ku kulu. Meda je baka mesa ulih tuntut enda temu. Enda ulih bai neh. Bejalai ku lu bejalai bejalai. Mansa babi lima lima iko. Ha anu ga. Katit enggai dapet suka tuhum katit enggai. Dah perak aku babi pala tingga tubuh lima lari ambis telantak akim deh. Pala tingga dia nya ke bai ku pulai. Ayo.
Nya.
Dini deh. Nya baka nya suba bai Ohad nyadi tukar tumbang ku Narit tu bah. Narit tuah entai peda ati bah. Ngantak lipan sipat peta dua pisau tu lah. Nya ukai cerita agei. Nah ega nama cerita nya meda ke. Cerita. Jai lipan Tarit nya beteng gabang meda ke besai deham Tarit ku enda.

Puah ngaga ngai nya dia metuk. Enda lari Munsang pagi-pagi diam. Tepedih ati ke Munsang ke gusak ku engka bahu lipat bela dua pala.
Bala ema nya. Gaya Munsang nya madah ke deh. Udah ku dia babi ngelampai madah ke deh nuju ke iya uduk genan madah ke deh enda ulih ditimbak madah ke deh Senapang. Ke tuju ke sipa ku din pangai pechung gabang din. Asai ku jang biak dah ari aku. Tu tuai tuai lukai ke tu ke mula ke ready tu. Nya aku madah ke deh ku mai dah bula amat ente nya ku mai dah amat agi bula nya aku madah ke deh. Nya nemu deh. Cerita cerita ini selalu peda ku nya nya neh.
Bah ya. Nya ku Madah ke deh. Umai lama pula ke nya. Bisi ku suba engku nama bejalai malam ke kelemai lemai ke nya. Eh enda antu lemai enda pukul tiga ke pukul empat. Bejalai bejalai nya ai sebabai enggau aku nya. Bejalai ku ulu ke. Bejalai udah ai ke rumah. Umai ku babi enta deh. Udah ai ke titi titi titi ku sungai. Datai ba bilik dua. Dah mari aku ku ulu madah ke peda ku tuyul biluk.

Melat gila iya. Tetuai tuai tu betul ke mula bayak kan teku biak gari dek teku mula ke dek bansa tu. Kai.
Nya meda ke dek. Teh kerama siko suba ya. Siko kenggau aku ngasu siko empa nguk. Siko nya empa suap suba sai. Ya kenusi deh empu ulih matah ka. Pisau gerida ku iya. Nya ku iya anak aku, ii kami suba bedau teka tumbang buka diri suba ucak ku iya. Kami ngerida jalai ke nemu enda dek ku iya. Tumpu iya pisau gerida patah aku. Ulih segi empat ku iya. Ujang, izin au. Uh, post ku ba YouTube ah. Ah, uh, ka dah. Izin ke dia.
Ka dah. Wah, ha ninga maka. Simpan ku ba YouTube ah.
Hmm. Jadi malam tu nak tu dulu au ah, ila kita datai baru ngau cerita ke baru. Jadi terima kasih hari aku ini manang dari imun.